Simon Ward yw fy enw i ac rwy'n gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd fel Athro Sêr Cymru Meurdan gan fod cyffuriau trosiadol a chyfarwyddwr y Sefydliad Darganfod Meddiniaethau. So llond cig yr eiriau yw teitl yn swydd i, rwy'n cydnabod, ond yn y bôn, rwy wedi treulio fy mywyd proffesiynol ym meysydd darganfod a datblygu cyffuriau neu feddyginiaethau newydd, mewn cwmnïau bychan a mawrion a hefyd uh, mewn prifysgolion. Ar hyn o bryd, rwy'n arwain sefydliad newydd a greuon ni yng Nghaerdydd bron dair blynedd yn ôl. Felly, cyffuriau newydd, meddyginiaethau newydd, dyma nod i. Ac i bwysleisio, mae'n bwysig sylweddoli taw'r un fath o gymegion neu sylweddau ydyn nhw. Rŷn ni'n anelu at greu moleciwlau sy'n cael effaith ar brosesau sy'n mynd ymlaen yn ein cyrff i'n gwella. Felly, os nid moyn creu cyffuriau neu feddyginiaethau newydd, wel, lle dylwn ni gychwyn? Wel, mae yna man i ni edrych yn fras at y proses o greu a chael cyffur newydd. I ddechrau, rhaid egluro taw drud a hir ofnadw yw'r daith i gael cyffur newydd i'r cleifion. I grynhoi, gall y broses bara am tua phymtheg mlynedd. Ond cyn hynny, mae llawer o flynyddoedd o waith caled i ddeall y salwch a'r fioleg sydd yn rhan o ddamcaniaeth am sut i drin y cyflwr. Er enghraifft, mae protein sy wedi cael ei ddarganfod ac mae'r gwyddonwyr wedi casglu tystiolaeth a data i weud y gallu ni ddarlunio cemegyn sy'n rhyngweithio gyda fe i newid swyddogaeth y protein yn y corff i wella'r salwch. Y cam nesaf wedyn yw optimeiddio'r cemegion tan iddyn nhw feddu pob priodwedd cyffur sy angen i fod yn gyffur effeithiol a diogel sy'n barod i drawsnewid o'r gyfnod a darganfod i'r cyfnod datblygiad costus iawn, ac mae'r pwynt trosglwyddo hwn yn bwysig iawn oherwydd dyma pryd rŷn ni'n dewis yr unig gemegyn i fynd ymlaen drwy'r profion clinigol a'r holl broses drud o ddatblygu. Y cwestiwn digon teg sy'n codi yw, wel, pam yw e mor anodd i ddarganfod cyffur newydd? Gyda'r holl ddealltwriaeth a datblygiadau gwyddonol yn y maes, swn i'n dadle taw darlunio cyffur newydd yn benodol yw un o'r ymdrechion gwyddonol mwyaf anodd y mae'n bosib i unrhyw un wneud. A na pham. Rhaid i gyffur llwyddiannus gyfuno effaith ar y protein gyda strwythur moleciwlaidd a fydd yn sicrhau bod y cyfansoddyn yn ddiogel ac yn cael ei ddarparu i'r safle gweithredu, gan ddefnyddio'r dos lleia' posib. Ar gyfer meddyginiaethau i gymryd gyda gwydred o ddŵr, bydd rhaid i'r cemeggion oroesi pob math o heriau sylweddol i gyrraedd y safle lle mae eisiau. Rhaid i'r cemegyn basio drwy'r system dreulio gan oroesi cnoi gyda phôr ac wedyn asid cryf y stumog, ar, ac ar ôl hynny, rhaid i'r cemegyn gael ei amsugnu'r trwy wal y collydd basio drwy'r AFI heb gael ei fetibyleiddio ac wedyn wrth gwrs yn cylchredeg tu fewn i'r corff i gyrraedd y safle targed, boed hynny yn yr ymennydd, yn y llyged, yn y galon neu hyd yn oed yn y bawd trod. Rhaid i'r cemegyn fod yn ddiogel yn ddi-wenwyn, heb y potensial i greu matebylanne gwenwyneg, yn saff i ddefnyddio gyda chyffuriau eraill ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Nid yw'r rhestr yn ddi-ddiwedd, ond gallai fe deimlo fel her anferth. Yna pham mae'n cymryd blynyddoedd o brofiad, gan gynnwys methiant a llwyddiant, i ddarlunio'n iawn. A'r maes sy'n cymryd y her o ddarlunio a darganfod moleciwlau sy'n gallu bod yn gyffuriau yw cemeg feddyginiaethol. Ac yn y bôn, ganwyd cemeg feddyginiaethol o gemeg organig, ac mae'n gangen o gemeg sy'n ymwneud â darlunio a syntheseiddio moleciwlau newydd fel darpar gyffuriau. yn gyntaf, darlunio, wel dyma her anferth wrth i ni ymgwydymu â phob math o ddata o ystod eang o feysydd gwahanol, rhaid i ni ddeall a defnyddio a chyd-weithio'n glos gyda llawer o wyddonwyr ac arbenigwyr sy'n gwneud y job yn un ddiddorol dros ben, Ond yn ail, y synthesis, hynny yw, y proses o greu'r cyfansoddion, wel, sdim ots pa mor ddonus yw'r dyluniad, rhaid paratoi'r cemegyn i roi prawf i'r ddamcaniaeth. A dyma agwedd cyffrous a phwerus cemeg organig y ddawn yn fanwl iawn i greu moleciwlau na chreuwyd eriôd o'r blaen. Ein prif nod ar hyn o bryd fel sefydliad yw datblygu portffolio o brosiectau newydd sy'n anelu at drin pobl sydd ag afiechydon yr ymennydd, hynny yw clefydau niwrolegol a seiciatrig. Ac wrth i ni siarad am y heriau sy'n ein hwynebu wrth geisio darlunio meddyginiaethau newydd, yn anffodus mae yna heriau ychwanegol ynglŷn â sut i gael y moleciwlau tu fewn i'r emynydd. A dyma delwedd o'n cydweithwyr yn y sefydliad Cubric yng Nghaerdydd. Mae'n hollol resymol bod yr emynydd wedi esblygu ffyrdd cynhwysfawr i gadw cemegion newydd ar y tu fas, Mae hynny'n grêt, yn cadw'n iach, ond pan rhaid i ni gyrraedd yr ymunydd i drin cyflwr niwrolegol neu seiciatrig, wel dyna broblem arall i ni ddatrys. Ac wrth i ni feddwl am sut i greu triniaethau gwell ar gyfer cleifion sydd mewn angen niwrolegol neu seiciatrig, mae hyn yn adeg i fyfyrio'n fras ar y triniaethau oedd ar gael. Dros tua chanrif a hanner, gwelwn ni gleifion sy' 'di cadwyno tu fewn i wallgofdau, fel oedd yr enw ar y pryd. Un o'r triniaethau mwya' ryfedd, sef troelli, lle troellwyd cleifion i ail-gydbwyso'r gwlybyrau, neu humours fel o'n nhw'n galw nhw. Tuag at y pumdege, chwedege, saithdege, triniaeth boblogaidd iawn y pryd, sef gwin doriad, hynny yw torri'r nerfau gwyn yr ymennydd. Ymlaen at therapïau cyfoes mewn ysbytai ar hyn o bryd, sef therapi sioc drydanol. Felly, mae'r angen i wella'r driniaeth yn glir ac rhaid darganfod opsiynau eraill ar gyfer cleifion, gan gofio na fu cyffuriau newydd i drin clefydau seiciatrig ers y saithdegau. Ac wrth edrych ar y sefyllfa yn gyffredinol, ry'n ni'n gweld tirlun gwael. ar gyfer maint y broblem a shwt mae'r byd yn ymateb ar hyn o bryd. Hynny yw, gwelwn ni gymaint o angen a hefyd cyffuriau sydd ddim yn gweithio'n dda iawn i bawb, a'r cwmnïau a grwpiau ymchwil mawr sydd wedi cytogi'n sylweddol ar yr ymchwil sy'n digwydd y dyddiau hyn i ddarganfod cyffuriau newydd. Felly, drwy ddeall yn fanwl sut mae'r mynydd yn gweitho, gallwn ni ddechrau'r daith i greu caffi'r gwell i drin grŵp penodol o gleifion. Ac i droi nawr yn fras am yr hyn sy'n digwydd tu fewn, dyma'r fideo sydd yn cynrychioli yn trio dangos i ni beth sy'n digwydd tu fewn. Mae'n cynrychioli celloedd yr ymennydd, sef y niwrone, a fel y gwelwch chi, mae'n y negeseuon sy'n trefeili hyd y niwron o'r cell gorff yn y canol, hyd yr axon, yr holl ffordd lan tuag at y, y terfyn um, fan hyn. Wrth gyrraedd y terfyn, rhaid pasio'r neges 'mlaen i'r nerf nesa', a dyma'n union lle rydyn ni'n gweld y cemegion yn gadael y niwron cyntaf ac yn rhyngweithio gyda derbynyddion arbennig ar yr ochr arall, a defnyddir y term 'niwrodrosglwyddyddion' i nodi'r cemegion hyn, sy'n trosglwyddo'r neges o un niwron i'r llall, ac mae yna amrywiaeth o niwrodrysglydyddion sy'n rheoli shwt mae'r ymennydd yn gweithio wrth i ni feddwl am phob math o bethau. Ysgwelwch pa mor hyfryd a chymhleth yw'r patrwm o gyfathrebu tu fewn i'n hymennyddie. Mae'n hollol anhygol. Felly, wrth i ni ganolbwyntio ar y niwrodrysglydyddion, mae yna ddau sy'n bwysig iawn i'n hymchwil ni ar hyn o bryd, sef GABA a glutamate. Ac mae GABA a glutamate, maen nhw fel y yin a yang yr ymennydd. Hynny yw, mae GABA yn llynyddu er bod mae glutamate yn cynhyrfu. Nawr, am flynyddoedd, buon ni'n ymwybodol iawn o bwysigrwydd GABA a glutamate, ond gydag ymdrechion y gorffennol i ymyrryd yn y ffordd mae'r ymennydd yn gweithio, gobeithio Gallwch chi ddeall taw diffyg manylrwydd oedd wrth wraidd y methiannau y welwyd. Yn benodol, rŷn ni'n gwybod nid ar hap a damwain yw'r brosesau gyfathrebu o niwron i niwron, mae'r patrymau penodol mewn amser a lle yn rhan annatod o weithrediad yr ymennydd. Felly nawr, degawdyn ddiweddarach, rydyn ni wedi cyrraedd y pwynt lle mae gennym yr holl wybodaeth i ymyrryd yn effeithiol ac yn ddiogel, ac o ran o'r gwaith wnawn ni ar hyn o bryd, i drosglwyddo'r holl wybodaeth y gorffennol i ddarlunio cyffuriau y dyfodol. Ond wrth i ni edrych at y sefyllfa eang o ddatblygu cyffuriau ar hyn o bryd, ry'n ni'n gweld tirlun heriol, a gwraidd y broblem yw nad yw'r cyffuriau'n gweithio'n ddigon da ac mae gost yn chwerthinllyd o ddrud. Ac rydym yn tueddu gweld methiant yn hwyr iawn ar y ffordd, sy'n golygu ein bod ni'n gwastraffu symiau anhygoel o arian. Felly, mae hynny'n rhoi heriau a chyfleoedd i ni wrth i ni ystyried sut y gallwn ni greu meddyginiaethau newydd. I ateb y heriau cyntaf, rhaid i ni wella ein dealltwriaeth ar lefel biolegol a genetig sy'n sylfaen i'r afiechyd ac i drosglwyddo'r holl waith sylfaenol tuag at yr ysbytai. Rwy'n credu'n angerddol nad yw'r system yn gweithio pan fydd y meysydd gwyddoniaeth, meddygaeth, darganfod a datblygu cyffuriau a'r ynysoedd ar eu pen eu hunain, rhaid integreiddio popeth. Yna pham ni wedi sefydlu ein sefydliad newydd yng Nghaerdydd yng nghanol cymaint o arbenigedd mewn meysydd niwrolegol a seiciatrig. Ac i ateb y heriau eraill, rhaid i ni hyfforddi'r genhedlaeth nesa' o ddarganfyddwyr cyffuriau ac i wneud yn siŵr ein bod ni'n gwrando'n astud llais y cleifion. Bydd hynny'n holl bwysig i'n llwyddiant ni yn y dyfodol. Felly, dyma ni. Gobeithio eich bod wedi cael blas o'n sefydliad, ein gwaith sy'n mynd ymlaen, hanes uh, ein sefydliad a cher a chyfleoedd y dyfodol. Ac i gwpla, dyma'r fideo nawthon ni um, ar adeg lawnsio ein sefydliad newydd. Gyda phoblogaeth sy'n tyfu a heneiddio, mae'r byd yn wynebu heriau gofal iechyd digynsail. I ateb y heriau hyn, mae angen ymchwil o radd flaenaf arnom i ddatblygu therapïau newydd gwell, Mae Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau Prifysgol Caerdydd yn canolbwyntio ar droi ymchwil biofeddygol modern yn feddyginiaethau newydd. Mae ein tîm ymchwil yn un o gwyddonwyr o amrywiaeth o gefndiroedd, gan ddod â'i harbenigedd ynghyd mewn tîm amlddisgyblaethol o ymchwilwyr blaenllawr. Wrth geisio datblygu therapïau newydd, Rydym yn rhoi cleifion yn gyntaf. Rydym yn nodi meysydd o feddigyniaeth lle teimlwn y byddai cleifion yn manteisio ar ddatblygiadau yn eu gofal a lle ceir angen meddygol sydd yn amlwg heb ei fodloni. Rydym yn trosi'r ymchwil diweddaraf ac yn ei ddefnyddio fel sylfaen i ddatblygu therapïau newydd. Ar ôl i ni ddod o hyd i lwybr at feddigyniaeth newydd bosibl, Rydym yn cydweithio, gan gyfuno ein harbenigedd mewn gwahanol feysydd ymchwil, i gynnig dull gweithredu gwirioneddol rhyngddisgyblaethol o ran darganfod meddyginiaethau. Gyda'i gilydd, mae ein biolegwyr a'n cemegwyr yn diffinio amcanion i ddatblygu cyffur sy'n addas i gleifion. Mae cemegwyr cyfrifiadol a chemegwyr meddyginiaethol y sefydliad yn dylunio pwyntiau cychwyn newydd ar gyfer strwythurau cemegol a fydd yn arwain at ryngweithiad penodol â tharged o'i dewis. Pan fydd y strwythurau cemegol o ddiddordeb wedi'u nodi, bydd ein tîm o gemegwyr meddyginiaethol yn paratoi moleciwlau yn yr labordy cemeg. Bydd biolegwyr yn edrych ar sefydlogrwydd y cyffur newydd a sut mae'r cyfansoddion newydd yn rhyngweithio â chelloedd i weld a ydynt yn driniaeth effeithlon a allai gael effaith wirioneddol ar fywydau cleifion yn y dyfodol. Pan fyddwn yn dod o hyd i feddygyniaeth newydd ac effeithiol, byddwn yn cyd-weithredu â phartneriaid diwydiannol a fferyllol i gymryd y camau nesaf o ddatblygu'r cyffur, gyda'r nod terfynol o gyflwyno ein darganfyddiadau yn y clinig.